Газиз мөселманнар күп вакыт мәчетләргә килеп, дин кардәшләребез үзләренең ялварулы йөзләре белән мөрәҗәгать итәләр. Күп вакытта мөрәҗәгать итәләр, сорыйлар, Әй хәзрәт, менә нигезебезнең тынычлыгы китте, нигезебезнең бәрәкәте китте, нәрсәдән икән бу дигән сорауларны юллыйлар. Әлбәттә, нигездә тынычлык бетү, бу әлбәттә нигездә гамәл, гыйбадәт кылынмау һәм азан яңгырамый тору. Әлбәттә, Пигамбәребез, салләллаһу галәйһи вә сәлам, үзенең бер хәдисендә биш терле нигезгә, биш терле йортка рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Биш терле йортка, биш терле нигезгә рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Беренчесе, әлбәттә, ата-ана ихтирам ителми торган, Ата-анага карата мәрхәмәтлек, ихтирамлык булмаган, ата-ана җәберләнеп яши торган нигезгә рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Икенчесе, туганнар белән ара өзелгән, туганлык җепләре таркалган йортка рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Өченчесе, ятимнәр малы ашала торган йортка рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Дүртенчесе, өйдә эт яисә фотосурәтләр булган йортка да рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде. Бишенчесе, сасы ис килә торган, тәмсез ис килә торган нигезгә дә рәхмәт фәрештәләре кермәс, диде пәйгамбәребез, салләллаһу галәйһи вә сәлам. Димәк, рәхмәт фәрештәләре керми дигәндә, рәхмәт фәрештәләре нигезгә керми икән, димәк, догалар да кабул булмый дигән сүз. Догалар кабул булмый икән, һәрбер гамәлебез дә, изгелекләребез дә кабул булмый дигән сүз. Чөнки Адәм баласының, Адәм баласының һәрбер кылган изгелеген, кылган догасын фәрештәләр Аллаһ Раббыбызга ирештереп торучы. Аллаһ Раббыбызга рәхмәт фәрештәләре шушы безнең догаларыбызны, теләкләребезне кабул кылып ирештерәләр һәм Аллаһ Раббыбыз шушы догаларны кабул кыла. Күп вакыт ишеткәнегез бар бит, әби-бабаларыбызның сүзләреннән, фәрештәләрнең Әмин дигән сүзенә, Әмин дигән вакытына туры килсен, улым, кызым, догаларың кабул булсын дип, күп вакыт әби-бабалар, әти-әниләр кабатлап килделәр. Әлбәттә, шушы вакыт, ягъни фәрештәләрнең Әмин дигән сәгате. Әгәр дә без, шушы пигамбәребезнең хәдисенә таянып, Шушы хәдискә таянып, әгәр дә без шушы начарлыклардан арынып яшибез икән, яхшы, изге юлда яшибез икән, безне, иншә Аллаһ, рәхмәт фәрештәләре саклап торачак һәм, әлбәттә, догаларыбызны да кабул кылып, һәрбер догаларыбызга да Аллаһ Раббыбыз, иншә Аллаһ, җавап кайтарачак. Ләкин дөньялыкта яшәгәндә һәрберебез дә игелекле, изге эшләр эшләп, Аллаһ Раббыбызның кушкан фарыз, вәҗеб, сөннәт гамәлләрен дә үтәп һәм пигамбәребезгә салаватлар да әйтеп яшәргә Аллаһу Тәгалә насыйп вә миясәр әйләсә иде. Әссәламү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.